Du an ech, mir wunnen an engem Land an dat Land heescht Lëtzebuerg. Zu Lëtzebuerg wunne vill verschidde Leit, Aler, Jonker, Dënner, Décker, mat verschiddenen Hoerfaarwen a mat ville verschiddene Sproochen. Fir datt all déi Leit kënne gutt zesumme liewen a wëssen, wat en se däerfe maachen a wat net, Ginn et Gesetzer? Gesetzer si Reegelen, un déi sech all d'Leit zu Lëtzebuerg hale mussen. Zum Beispill dës Reegel, Bei Gring dierfe mir iwwer d'Strooss goen a bei Rout net. Oder wéi beim Fussball, Wann een de Géigner verletzt, kritt deen direkt eng rout Kaart a gëtt soumat bestrooft. Gesetzer sinn also Reegelen. Mee ween ass dofir zoustänneg? An wou ginn déi gemaach? D'Kanner hunn eppes entdeckt. Si lafe séier bei d'Parlament. Hei ginn nämlech fir eist Land Gesetzer gemaach. D'Parlament ass en Haus an deem Leit schaffen, déi Politiker heeschen. Politiker, dat ass e Beruff, deen Erwuessener kënnen hunn. Mee wat mécht een an deem Beruff? Politiker musse vun de Leit gewielt ginn, fir kënnen ze schaffen. Si maachen d'Gesetzer a suergen dofir, datt all d'Leit am Land zefridde sinn. Hei gesitt Dir zwee sou Politiker, d'Madame Schmieds an den Här Lopes. Si stinn no de Walen an der Zeitung, mir erzielen Iech hir Geschicht. D'Kanner sinn net zefridde mat dem ville Verkéier an et feelt hinnen u Spillplazen. Si liesen an der Zeitung, datt d'Politiker kënnen nei Gesetzer maachen. D'Kanner entdecken den Här Lopes an d'Madame Schmieds op der Strooss a schwätzen si dorop un. Si géife sech ee Gesetz wënschen, fir méi Spillplazen am Land, mat Rutschbahnen a vill Plaz fir Fänkes a Verstoppes ze spillen. Dat fannen eis zwee Politiker eng richteg gutt Iddi. Schnell gi si an hire Büro a maache sech un d'Aarbecht. Si schaffe bis an d'Nuecht eran. Si kucken a Bicher, maache sech Gedanken, schwätze mateneen, sammelen hir Iddien a schreiwen alles zesummen op. Et voilà! Moies drucken si hir Aarbecht aus, si hunn ee Gesetzesvirschlag geschriwwen an nennen en Spillplazgesetz. Um Wee fir an d'Parlament begéine si d'Kanner. Si weisen hinnen hir Iddie an d'Kanner si begeeschtert. Am Parlament treffen eis zwee Politiker nach aner Leit, déi och do schaffen. D'Madame Schmytz weist hinnen an enger Versammlung hir nei Iddie vum Spillplazgesetz. Jiddwereen huet eppes aneres ze soen an ze verbesseren. Et gëtt vill gestridden. Dat dauert ganz laang, bis datt den Text vum Gesetz endlech sou verbessert ass, datt och jiddwereen averstanen ass. Gemengeschäften ass. Dann kann d'Spillplazgesetz den anere Politiker aus dem Parlament gewise ginn. Dofir gëtt eng grouss Versammlung organiséiert. Hei gëtt d'Spillplazgesetz offiziell presentéiert a vun alle Politiker ofgestëmmt. De Grand-Duc schafft zwar gläich niewendrun am Palais, mee hien dierf net dobäi sinn. Hie kuckt sech déi ganz Versammlung zesumme mat der Grande-Duchesse op der Tëlee un, wou alles live iwwerdroe gëtt. Et geet lass, d'Sëtzung gëtt opgemaach. Hannert dem Pult sëtzt d'Presidentin vum Parlament. Si kuckt, datt sech alleguerte gutt behuelen an alles funktionéiert. Da stellt d'Madame Schmit hir Iddie vir. Si schwätzt virun all de Politiker an de Mikro, erkläert hinnen d'Spillplazgesetz a firwat et wichteg wier, esou ee Gesetz zu Lëtzebuerg ze hunn. Dorops hin gëtt debattéiert. Looss de jiddweree seng Meenung soen. Verschiddener reegen sech op, well si fannen, datt et vill méi wichteg wier, méi Schoulen ze bauen amplaz Spillplazen. Zum Schluss schalt d'Presidentin, fir d'Debatt ofzeschléissen, an all Mënsch berouegt sech. All d'Politiker dierfen elo d'Spillplazgesetz ofstëmmen. Dofir drécke si um Computer e Knäppchen, ob si dofir oder dogéint sinn, oder net genau wësse wat si vun der Idee hale sollen. Jiddweree kuckt sech d'Resultat vun der Ofstëmmung un, a méi wéi d'Hallschent ass fir d'Spillplazgesetz vum Här Lopes an der Madame Schmit. Dat ass super fir eis zwee Politiker, si sinn immens frou a feieren dat mat engem Patt. D'Reporter vum Fernseh, vum Radio a vun der Zeitung sti scho virum Parlament a wëllen direkt vun hinne wëssen, wéi si sech no dësem Succès fillen. Eis Politiker erklären hinne wat genau an deem neie Gesetz drasteet. Fir datt d'Spillplazgesetz e richtegt Gesetz gëtt, muss et awer nach vun der Ministerin a vum Grand-Duc ënnerschriwwe ginn. Elo kann een ufänken d'Spillplazen ze bauen. Den Dag drop steet et an der Zeitung, Gesetz ass gestëmmt. D'Kanner liesen do, datt hir Idee mat Hëllef vun de Politiker zum Gesetz ginn ass. Si freeë sech, datt d'Politiker op si gelauschtert a gutt geschafft hunn.